Exactly. Maiva nebitterness. Bitterness. Uh -huh. Why? We were very family yaiwirirana. But after her death, we found ourselves losing everything, totally everything, including parental life and love. Mm -hmm. uh, later on, ina anazokwanisa kuenda chikoro. Why upenyu hwahwaoma zvokuti chero kufesana na mdhara so taatsingatombowirirana and later on baba vakabva vati ah any guys i think you guys need to start your own life tati vadiki atakanzi start your own life muri vakomana move on eh, kanzi sharai one of my minds we choose one musha wane and tikanorenovata me and my brother just two of us Takastarta from scratch tikatanga kusevenza with the workers takatanga tine two vakawanda vakawanda in one month takatanga kubudirira takatanga kuita mari chaiyo chaiyo chaiyo chaiyo kuti per week minimum 2500 us taurisei but later on dad had to remarry and help or please. Hallelujah. We found ourselves running nefear. But even my brother one day in partnership naye akati ainda kuenda and went to Angola. Tikasara ndiri musango me and my workers. I had feel for them. They needed mari uiva mafamilies ma, ma, ma avo kumba. Inini I had to go back to school but ndani vaningi navo vaida office. so i had to sacrifice kuti ini hangu ndichingodi ndichiita zvebasa vanin'ina vachiwana clothing fees sezvo kumba uko there was no connection yaya kuti tingambogarisana pasi nadad kuti izvi zvakamira sei hatigadzirisei i found myself in a lot of temptations zvapedzera ndava kuti ndaita mari vaiuya voitora ndainvesta ndadini ndahasla vouya vonitorera kutorera at the end pandakazoti izvi zvakwana izvi i got up to the point yokuti ndakadeclare wo namwari kati mwari you take away my mother i suffer alone and at the same time my own father hates me for why why did i what did i do i don't deserve it and i have done it for them and I've proven kuti ndinokuda asi chandotadza chii moza ndakakumbirawo namwari kuti vanditovore muhope you get up to a point yokuti unokumbirawo mwari kuti must just take you waungosina ungosina hope ndoupenyu i had no more hope okay go on it became so bad yokuti ndaifonerwa mateacher The story I don't lie, I made a vow never to speak of it. Even those closest to me havazivi. Ndafonerwa nematicha vachinzi uya uone vanina vako vari kudya mumabhini. I'm emotional. It's hard as a young man. Unoda kugadzira upenyu hwako. But you face challenges dzokuti your own parents havakuoni. I asked for help. I've got very rich relatives. I asked for help. Guys, ndoda kuenda chikoro, vanenge navakamira so. Nobody turned to me. I stood alone and I became stubborn. Ndikati, ah, mudhara kana zviro zvenyu, uyai mundirove zvinhu. And I'm going to continue supporting my, my, my young brothers. I will continue fending for myself. Chero mukatora zvenyu, but ndinosara hamuna shoma. Mm. Satan akati nema. E, last year, I found myself in the biggest temptation of my life. And I, vanhu vese vandaiudza vaikuti ah, idziti nema, hakuna zvinhu zvakadero. Mm. I found myself ndichitizirwa naex msikana wati atakarambana we moved on neupenyu hwedu achinitizira achiti she's pregnant for my baby mm -hmm. you know once again i faced a challenge alone musango alone hakuna munhu anombokuti sorry kana kuti toda toda alone i had to face it i started a project I had invested more than mathousand nemathousands ehuku ndichidii ndichidii vanhu vavangosvika pamba pangu and they said since they know kuti iam muslim by birth handizivi tsika dzechishona they came and they said look musikana akati unomuziva here ati e ndomuziva kanzi ane mimba yako zitawo yako musiya pano moziva unobuda ziya chitonhora apo yamuslim by birth by birth Okay. I called people. Same applies. Those same people vandaibatsira. Vavose vakati mira wega. Sa hatiri kupindi. Hatidi anything to do with it. It's your life. Sa ongorera mapenyu wako wega. Alone. Okay. I fended myself from even high school. Moza I lost it. Kwayo. Tomboita zodza dambuka. Maruna yopoke tunoonda. Chicken ina ishandi. so wakazoita sei i called the only solution they told me ati ah, iwe nyaya yashatai eh, iwe taura navo vana ukumbire matests kana wakaramba matests wotongogara nemunhu wako i spoke to them vakauya nayo vacho masisters ari two ndikati look ine am not responsible i'd like to take tests ndobhadhara zvangu mari yacho vakati inzwa iwewe kana zvatodero isi totoenda kumapurisa tonokunyepera kuti wakarepa so i had to face that alone alone i asked for help ndakaenda kumapurisa ndakaenda magwaitan i used money vese vangoti ah vabereki vako vari kupi indo pandinoticheuka ndoona kuti ah kumba uko They don't like me, they don't care. So life became hard. I lived with him. There became a day yokuti panyaya dzebedroom because ndaitorara in my own room I had, I had a four room house ndekupi because, because of time that timhanye tisvike pawakazouya kunoku zvichavana netestimony yako all right then i refused to sleep with him akati ndakangavhinga iwe i sacrificed everything they refused and then she threatened to kill herself pafoni of which ndatova kubasa ndikamhanya ndichisiya goridhe richigaiwa rikaenda rese i had invested that was my last leader and i found myself running for my life ndikatiza ndikauya kuno harare muna february and then they started following vakachikafona fona, fona. vakandichera mari yese yandandasarigwa nayo i paid more than 800 us rora yese plus two gods ndikatosara nezvimwe zvipereto kwaari ikoko mwana wavo akadzokera kumba adzokera kumba god made me to meet up with other people vakandiconect i met up with brian we had met kwanyika the days pandaitambudzika about five years ago

Handifungi kuti tinogona kupedza service. Tinogona kupera mangwana. Atokata zvakawanda but time yaanareta matoona kuti airarama life yakaita sei. Izvonai. Terrible one. Uh -huh. So that's other service ndatouya kuno inini ndiri munhu akatostopa kunamata because ndaitoti una mwari hayi mimi hamundioni but i started coming Because of prime. When I came to Saturday service, it was very powerful. Prophet Vai Batam Van Vachwana Matira. When Prophet came to me on the 11th of July, he said, Young man, you think too much. We need to pray for you because tukuona zvinhu zvakufunga zvifambirana nezera rako.

My faith began to grow. Later on, a few weeks gone, pane time yekuti makatanga kutaura muchiti receive your blessings in i didn't say i received my blessings ndati i received my cars my houses zvose zvakatorwa zvoyazvo mhm. i now receive them but ndakanamata ndakabata my stomach ndakadana that same moment ndakanzwa kuda kuutsa mm. I remember ndichibuda panze ndichizama kurutsa and manifestation watwatwata zvakazoitika later that same day you mean wakamanifesta yes okay i don't want to lie to you god has done wonders in my life in these past days you came ndibva ndadeclare Mubva watanga kureceive ndichideclare ndiri kunoko. Then you started to manifest. Yes. Because of the power of God. Yes. Uri muwani mama unobva zva auzozivi zvakatanga kuitika. Yeah. Zvakawanda zvakazoitika. Churuka uchiita sei? Zvacho tokuudza ndiri. You know, uchitaura spirit yaye. Then ubva wadeliver. After that, tell us. After that, I received money about 17 US from my cousin. Mm. Glory be to Jesus. Ndichino collector, uh, I had one thought in my mind kuti ndakudzokera kutora zvese zvangu zviya mainuko unotanga kusevenza but I didn't have ndaitoziva kuti mari yaikwana vasevenzi vachada kudya mari yavo yebhazi yekubva kumusha vanhu vakaenda kakumba I didn't want to tell my friends because I knew they would be worried kuti ah shamwari also deep. Mm -hmm. I tried spinning it nikaona kuti haikwane. No one knows for sure kuti ndaiva nemari. Esho masteri. Uh, takafamba chango they came a day ndakakwira changosvika pachivhu mdhara nokufona come home you need guidance haungaende kumaini straight away fungwa dzanzi katoti hasati anowazviziva andambovaudza ndiri kuenda kumaini hauka okay and then one ndakambowa ka voice mumoyo mangu kuti ona your parents just go what to provide akasvika kumba kwamdara yes mm -hmm. I don't want to lie to you, the love yandakawana ka Kuna uh, kwa wewe wana before. Yeah, it's not one. And I was very surprised. I found my father ari munhu anobhilivha namwari singaiti and he actually said you must pray koko harari ukoko mwari ari ikoko i was very surprised since 2012 and before ndopandaizviziva zvozvoti baba vanotiuya achitombundikira mwana

Mm. Uh, I was very happy. Mari yaya ndakabva nayo could not fit kuinda but it actually accumulated ndiri kumba yega angoyawana tingoti ah, you need how much itora you need how much oda kuti atora eh? just like that just people to come with money just people right now I'm more than excited. Njipa kumba enda kaenda nchiti ndoda kusenza kumaini pamdara. But I think vanoziva mutemo. The paper I hold is a prospectance license for mining, for oil, gas, any minerals, even diamonds themselves. I can mine. Hmm. I got it on the way down to Babakumba. Omono. My license acho. My license acho. Zvitupa zvacho zvokumaina mari iyoyo. Zvokutomaina iyo. Ndiwo ayaona wa. Yes, and I I can mine from Kwekwe kusvika Mberengwa, it's even provincial. anowanikwa that nyore nyore you need to get the commission the commissioner to sign it the commissioner the commissioner himself the mining commissioner but minor it was just walking it out wow glory be to jesus wow ndandakatora mavhu pano ndaenda nawo kumba i put sand in my shoes ndakudzoka I got involved in a serious accident, accident pa pakadoma which was very serious kuti mota dzacho idzo dzandifunge dzingafamba ndaitova kunze ndowakakuvara ina was sitting right there pa collision i walked out ne bag rangu nothing hallelujah